Lişni şo şol adamada diýdim gel e e ekrana diskussiýa edeli diýdim gelenok. Nur aga, olarda gaýrat ýok, ar ýok, namys ýok. Ýani men şolary erkek ýaly aýdýan. Hmm. Gizlenem ýok agam, çykýas, gürleýäs. Ta- Hmm. Ýani geläsinler ýerde aýtjak zatlar bar bolsa. Bu- Biziň hem aýtjak zatlarymyz bolar elbetde. Ýerde biziň soragyna jogap berip bilseler, erkek diýjek. Ýöne meniň bilýän bir zadym bar, meniň berjek soragyma ýüz prosent ol jogap berip bilmeýär, şoň üçin gaçýar ol menden. Gaçýar, gaçýar. Kimiň kimdiginem aýtjak ýaly, eger-de erkek bolsa geläýsin. Özüni erkek diýen bolsa gelsin, men seň adyňam tutjak ýalarym eçe ekeni. Özüňi erkek diýen bolsaň, men seni efire çagyrýan, gel, erkek ýaly gürleşeliň. Ýöne sen erkek däl-dä. Erkek däldigimi bilýän, oňa-da osnowaniýam bar. Öýüňdäki oýunjaklary näme üçin saklaýaň sen? Şoň üçin men saňa erkek däl diýýän. Eý, bir erkek, eşitdiňmi sen şu zady Nura? Erkek. Eý, erkek bolubam öýüňde bir oýunjakdan bir erkegiň jynsy organy saklarsyňmy? Bir ýeriňe dykýansyň-da, şoň üçin saklaýansyň-da. Seret, Talyp, ol barada men mende-de maglumat bar. Seret, Pragany ýöne ýere saýlanok. Praga imynda Ýewropanyň, Ýewrosoýuzyň içinde azgynçylykda, gruppawoý nämelerde tanalýan iň azgynçylyk ýeriň biri. Praga, Çehiýa. We indi çeski gruplar nämeler bar ýörite Ýagny bir öýüň içinde otuz adam, elli adam ýaly, şonuň ýaly azgynçylykly ýerleriň biri Praga. Ol ýörite şo taýsyny şoň üçin saýlady başda-da. Kim maňa muňa üç-dört ýyl öň Akgülsapar aga aýtdy. Şuny ýaly, şuny ýaly diýip. Bu diýýä Allamyrat diýlen diýýä. Indi adynam agzadym-da welin goý, bilmeýän bilsin. Bu diýýä her jaň edende diýýä. Oň sesindenem belli agam. Sesindenem belli. Belarus gyz bilen tanyşdym yrdym aýna men ukrainka yrdym ynha men pylan milletden bir gyzy yrdym näme etdim diýip jaň edýä maňa diýýä bulam aýdypdyr eý eý Allamyrat diýipdir sen durşuň bilen çilen bolaňdada maňa gyzykly dälow maňa gürrüň berme sen öz nimeleňi diýipdir bulam ýa durşuň bilen ullakan bir çilen bolsaňam maňa gyzykly däl Diýip, bu diýýä, özi elli ýaşap diýýä, akyly gelmändir-ow diýýä, kellesinde diňe şu zatlar bar diýýä, öýünde-de bir giden şoňa degişli oýunjaklar bar diýýä, nämäň oýunjaklary şda şo neme, seks şopda satylýan zatlar, bilemok, bu şolar ýalam bir ahlak taýdan pes adam aslynda bul adam, ahlak taýdan pes, aňary baş pes özem, ýöne men öze däl. Gepli gepleşik gürrüňlerem diňe o gyzyrdym, bu gyzyrdym, diňe şol. Hawa. Istambula gelende-de ýanyna bir eýýäm türkmen gyz bilen tanyşypdyr-da, şoň bilen duşuşyp bu ýerde. Şoň bilen bile otelde ýatyp bu ýere. Istambula gelende-de. Men Dernege açamda geldi-ä watandaşlar. Men adyny aýdyp o gyzy utandyryp oturjak däl, adyna çenli bilýän çünki. Ýagny Ol şol ýalak sebäp bolan bolmasa gelmeýärdi. Dernege-de gelmeýärdi şol. Men menem pikir edip ýörün bu diýdim. Meň üçin gelip, biziň dernegimiz üçin gelip, asyl bu gyz üçin gelipdir-ä diýip men soň bilip galdym agam. Gyz ýany dernek bahana, o gyz bilen söýüş, şo öň nirden nädip tanyşanam bolsa tanyşypdyr. Şoň bilen duşmak üçin gelipdir. Bu şon ýalam bara gutaran özüňem ukrainmi bilemok orsmy ukraina däl pomoýmu ors bir söýgi aýalymy söýgülisi barmy aý olam şo Istanbulda tanyşan gyzy bilenem men ýazyşdym-a soň. Nomer alyşdyk, zat etdik. Ýeri gelende men bu barada pretenziýamy oňa-da bildirýärdim. Senem ýene şunýa samsyk bilenem gezýäňmaý zat diýýärdim-dä ol. Ýo, menem goýdum-a diýýär. Oho, oň-ä aýaly bar dämaý diýýän onda-ýa. Aý, ýoklaý, men bu aýalymy halamok-laý zat diýýär-diýýär. Bir normalny durmuşam ýok elli ýaşap geçen normalny bir ne çagaly çugaly bir biz ýaly maşgalada bolup bilmändir welin gelip gelip bize halkyň öňünde akylly sürän bolup edepli sürän bolup meni psihik balnoý eden bolup sen ýaly balnoýa ýogam bolçy ýani geplesem mende zat kän ýöne